Hello, nan dom cio hna maw? Caan saupi video ka tuah lo hnuah tutan ah video ka rak tuah ṭhan. E, a ka zoh bal lomi nan um sual ah theihternak ka vun i tuah ta lai. Keimah ka min cu Tluanga ka si. E, kei he kaman chel le ka huam chel poah lente celh lei video theitlei video tawite te ka rak tuah tawn e. A bikin MMA leipang he ka zoh huam phun a si caah MMA lei kong theih tlei tete le uh, i ruahṭi usih ka timi pawl kha ka rak tuah tawn. E tutan zong ah hin MMA kong video ka rak tuah ṭhan e. Uh, cu cu zeidah a si kan tia cun UFC 284 kong kau he si lai. E uh, zeidang kan chim hlan ah kan topic ah khan kan lut colh ko hna lai e. UFC 284 he ka ngeih taktak mi se cu cu a ra laimi February ni hleihnih kanmah lei zarhpani ahhin an tuah lai i khoika hmun ah dah an tuah lai tiah cun Australia ah Laimi tampi umnak hmun Australia Perth khuapi ah khan a si lai i cuka cun ahote dah i ṭhua lai timi kha vun zoh ta hna usih. Hika kan rak hmuh bantuk hin lightweight champion a si liomi le featherweight champion a si liomi an i tong lai an min cu hika kan hmuh bantuk hin Islam Makhachev le Alexander Volkanovski hna an si e hika i a lu kong lo deuhmi hi nan hmuh bantuk hin Makhachev hi Russian thuat thiam a si e ani hi kan theihnak ding cun Khabib unaupa kha a si. Anih hi atutan hi a voikhat title defend a tuahnak ding a si. Kan hnulei ah khan Brazilian thuat thiam Charles Oliveira he an i thuai i fawite in Islam nih hin submission in a tei caah champion a si lightweight champion a si. Cun hika i kan hmuh ve mi Volkanovski hi Australia mi a si i featherweight champion a si. I an nih pahnih hi a ṭhawng taktakmi an si. An stat an statistic zong kan vun zoh hna la. E atu UFC ah hin zei bantuk dah an dir hmun a si timi cu tunai ka chim bantuk khan Volkanovski hi featherweight champion a si i pound for pound number one a si. Pound for pound number one kan timi cu UFC aa thuami vialte laka a ho hi dah a thawng cem a ho hi dah number one a si timi kha si ko pound for pound a foinak cun pound for pound in i cel si an mah wait cio ah khan hoda a thiam bik hoda a thong bik ti tahnak phun phun an vun ta mi a thuami vialte laka khan Alexander Volkanovski hi a ṭhawng bikmi a si. Cun cu bantuk ṭhiam in Islam Makhachev zong hi lightweight champion a si i pound for pound number two a si. Pound for pound cu tunai ka chim bantuk khan a si. Cun 12 fight UFC win streak ti si Volkanovski hi a sullam cu UFC a luh hnu ah hin voi hleihnih chung kha a peh tlai tein teinak a hmu cangmi si. I hika hin a rak langhter lo nain voi kul le voi hnih hi teitu ngei loin tluang tein teinak a hmu pengmi si Volkanovski he UFC a luh hlanak khan saupi teinak a rak hmu cang tinak si cu bantukin Islam Makhachev zong he voi hlei khat UFC ah khan teitu ang he ti lo pehtlai te khan teinak a hmu zungzal tinak si cun Volkanovski hi longest active win streak in UFC ti si a sullam cu UFC ah caan sau bik teitu ngei loin teinak a hmu zungzal mi a si cu bantukin Islam Makhachev hi a changtu si i 15 career wins by finish ti si Volkanovski nih hin MMA aa celh hnu ah voihlei ngai he finish in a dih hna. Finish kan timi kha cu knockout kan ti bantuk, submission kan ti bantuk kha mu decision i a dih lomi paoh kha finish ti si. Cu bantuk ṭhiam cun Islam zong he voihlei nga bak kha finish in a dih hoi. E an stacy aa lo tuk hringhran. Hika hin Volkanovski he voikhat a sung only one loss in his career ti si. Voikhat lawng bak a sung. Cu hmanh cu a rak i celh ka te a kan si. Cu bantuk ṭhiamin Islam Makhachev zong he voikhat te lawng a sung ve. UFC a rak luh ka a khan. Ruah lo pin a sung. Cu bantuk cu si. Cun Beach a former UFC champion in his last fight ti si. An pahnih hin uh, octagon chung UFC an i chelhnak hmun khi octagon ti si i octagon chung an um ah khan a hmanung bik octagon chung an um ah khan champion lio veve kha an rak tei hna. Cu bantukin a ṭhawngmi pahnih featherweight le lightweight ah champion veve kha an i tong lai. E lightweight le featherweight kha tlawmpal te vun chim fiannak ka ngei ta la. A hmasa in lightweight chim hmasa hna usih. Lightweight pawl he uh, 150 pound uh, oh, sorry 155 pound ah khan an i thuan ha asulam chu pound za le somnga panga ah an i thuan ha e a hau pau sin ha selo lightweight ah ka thu lai an ti achun an pawng kha pawng za le sawmnga panga an tlinter a hau. Cu bantuk ṭhiam in feeder weight zong kha pawng za le sawmli panga an tlin a hau. E light weight kha vun pe rih ko hna u si law light weight aa ṭhuami pawl khi zoh an nuam ngai. A ṭhawn zong an ṭhawng ngai. Ziah tiah cun uh, light weight a cung deuh i uh, an vun kai zong ah khin an ṭhawng ṭhiamṭhiam welterweight kan ti i welterweight an kai zongah khin a um ciami pawl he an i ṭhuat zongah khin an ṭhawng a sullam cu an hme tuk lo lightweight pawl khi an ngan tuk fawn lo i an cawlcangh zong khi a vikvak a thiam zong an thiam fawn an thazaang li le a ṭha fawn mah tikah khin lightweight khi UFC zoh a nuamhtertu a si tiah keimah pumpak nih cun ka ruah i lightweight a si lo ahcun heavyweight lolo khi zoh an nuam hoi ka ti keimah mithmuh ah mu nanmah ruahnak cu a si men la lo kha mah pumpak ruahnak zong kha tampi in ka vun chim lengmang lai e a thuami pawl zong kha ka chim bantuk khan a thong thong an si hna live wei dah khin chun mu chun min ngei deuh pawl zong khe Khabib McGregor te pawl hna zong kha light weight an se Charles Oliveira te hna pawl zong kha mo e an ni pawl khe UFC i pay per view an zuar tik zong ah khin an zuar kho bik khe an si lengmang i lightweight kongkau cu mah kha siseh law cun featherweight cu kan chim cang bantukin pongza le sawmli panga a si UFC ah cun e a hau upa an i thut ahcun pongza le sawmli panga an tlin a hau an niam deuh zongah an santar a hau an san zong an thum a hau ti kha si e pongza le sawmli panga an lon ahcun taisawm kha i cu a ngah ti lo an nih professional level ah khan cun mu weight weight miss an ti i mah tikah khan catch weight in an i ṭhut a hau mah ca cun taisom i cu ding cun za le som li panga kha tlin ter teng teng a hau i a tlin lo deuh kha cun theihthiam khawh a si i feeder weight aa ṭhumi pawl zong hi zoh an nuam ṭhiamṭhiam zeicah kan ti ahcun eh, palai vuang kan ti la cu pangan an si lo i palai vuang an si tikah an cawlcang kha lightweight bantuk khan a tha ṭhiamṭhiam e featherweight pawl zong he lightweight ah hin an kai langmang hna macrocron hna zong he featherweight in lightweight ah kai mi si cu bantukin dasim phuerar zong si se lo ti khan lightweight an kai tikah khan problem tam tuk kha an ngei lem lo e an cawlcang kha a tha ṭhiamṭhiam e tu tanah hin kan hmuh bantukin lightweight champion le featherweight champion kha an i tong lai i featherweight champion nih khan a va zuam cawh tinak si Makhachev kha i cu tikah lightweight caah khan cun advantage tampi um a foinak cun Makhachev nih a tei lai tiah mi tampi nih khan cun an ruah asinain a tei lai maw tei la lo timi khi atu i MMA expert Paul uh, tampi nih an, an chim ceihmi an, an i ruahning ka zoh tikah annih zong nih fawi bai tein Makhachev nih a tei lai an ti kho lo Volkanovski zong nih a tei lai tiah khan mi tampi nih cun an chim thiam ve e Volkanovski kong kau kha kan chim ta la an mah weight category kong kha cu za rih sel mu Volkanovski he Australian asi kan chim cang bantuk khan Australian thuat thiam si asinain a min he kan zoh tikah Russian leipang si dawh thiam asi i sinah khan Australia cu mi pem tampi umnak si tikah khan ramdang zong khan an rak pem kho i a min in ka vun tuah ka van kan van dawi ahcun Russian leipang a lo ka he ti nak si mah kha cu zeihmanh hlathlainak ka ngeih lo ca fiang ten ka chim khawh mi si lo i amah hi cu atu ahcun Australian mi asi i Cun an i ṭhuatnak ding zong hi Australia a si. I kan chim cang bantuk khan featherweight champion a si. I featherweight champion a sinak hi a sau ngai cang. Max Holloway kha a rak tei i eh, Max Holloway hi caan saupi champion a rak si. Teitu hi a ngei lo kan ti la chu lightweight kai hna kha a team pa sena khan Volkanovski he avun lang Volkanovski he ani thuat masa khan avun tai i chu tika champion avun si ti khan Volkanovski he ape lai te khan champion arak silang mang chun e Volkanovski ni hen e featherweight e pathong thong kha atai di hna ti kho se Korean zombie kan ti mi Korean thuat thiam kha ma zong kha aa celh hmanung bik ah khan zohchia ngai in a tei i zohchia ngai in a tei ti usih law Korean zombie hi a mak ngainak cu ani thuat ah khin foi bai ten a sung lo ani thong Volkanovski nih a tei tuk na khan a tlu kho lo kan ti la cu sinain referee nih khan a za chang ate a ngol tar hna e a tei lo tuk kan ti la cu foinak cun ti khan si. Cun tu kan chim bantuk khan Holiday he hin voi hnih bak an i ṭhua cang, a voi hnih in a tei veve. Cun uh, Brain Ortega kan timi UFC uh, featherweight i a ṭhawng ngaimi he khan an i ṭhua i mah zong kha a rak tei i hi puai i hi tan le bangan cun Volkanovski kha zeitluk in dah a thinlung a ṭhawn timi kha hmuh kho si hi ka hin zoh hna u sih law uh, Ortega nih hin a hngawng bakin a tlaih i a vun cawk cang lai ti khin mi tampi nih cun kan ruah a sung cang lai tiah ka ruah keimah le bang nih khin cun a au bak khin ka au cang sinain vei Volkanovski hi a chuak kho i a teiṭhan Volkanovski nih hin cu tluk ke a thinlung a ṭhawngmi le a taksa zong a ṭhawngmi hi a si. E cu tikah i Volkanovski skills a hmu cangmi nih cun nan zumh pah ko lai tiah ka ruah. Makhachev hin i ṭhua hna selaw zei bantuk dah a si lai timi khi ruahdamhmi cu tlawmpal cu nan ngei ko lai tiah khin ka ruah i Islam vun zoh ve tuah hna usih Islam Makhachev hi kan chim cang bantuk khan champion a sinak a sau lo UFC ahcun caan saupi aa chalh cang ko nak khan zeicahtiah kan ti ahcun laws kha a rak ngei vanchiat ah a rak sung ce nge le a reng kha duhsa te khan kaiter a hau i a vun kai ceu mo a vun kai ceu mo i top 15 hrawng a rak phan ah khan top 10 contenders pawl kha a rak zuam cawh hna sinain top 10 contenders pawl nih khan Makashev hi an ṭih tiah ka hmuh keimah nih cun hohmanh nih an celhpi duh lo sina khan anmah nawl kha a si thlu lo Dana White nih khan pahnih khat tetin a vun pek hna top 10 contenders mi hna a vun pek hna tikah khan a ṭhawn ning kha hmuh kho a si cu tikah tihin tu ah champion dirhmun a rak phan. E, Makhachev hi uh, wrestler a si. Wrestling a thiam nain a striking hi a tha bak. Mi tampi knockout in a tei hna i uh, a thongh le a chuih pawl khe uh, striker tampi kickboxer timi pawl tampi nak khin a thiam deuh. Cun amah he submission artist zong a si ṭhiamṭhiam. Wrestler a si, striking zong a thiam, submission artist zong a si. Ziah tiah cun Sambo timi kha aa celh tawn. E, wrestling phunphai mu, tleikhi phunphai kha si Sambo zong cu. E, kan hmuh bantuk hin hika i a teimi hi Charles Oliveira si, tleikhi submission a thiam taktak mi si nain a puai hmanung bik ah khan an i ṭhuai i tikhin submission a thiam taktakmi tu cu Islam tu nih a tei lehlam cutluk in a thiammi si i a ṭhawn zong a ṭhawng fawn ti khi a fiang e anih cu chim lo he hika hin Moses a si hika celhmi pa zong he tikhin chawkin a tei cu bantuk ṭhiam in midang zong kha a tei thluahmah hna ground hrimhrim ah khin a ṭha tukmi si cu tikah mi tampi nih zoh an duhmi cu hi hna pahnih i ṭhuat lai hi a si. Pakhat kha kan chim bantukin Volkanovski kha i kham pawl kha thiam ngai ground ah khan cun kan chim nan rak hmuh bantuk khan brain ortica nih khat tluk fek i a tlaih hnu hmanh ah khan a chuak khomi a si. Cutluk i a thinlung ṭhawngmi le a taksa ṭhawngmi kha a si. I anih hi Volkanovski hi striker a si. Striker a si i Striker a si tikah knockout nak chance khi tampi a ngei. Makachev he i ṭhua hna sehlaw Volkanovski nih hin a knockout khawhmi a si. Cu bantuk ṭhiam in Islam nih hin ground in a vun ṭhuat ahcun a tei khawh ṭhiamṭhiam. A tei khawh ṭhiamṭhiam tining law a chance khi a ṭha deuh tiah khin ka hmuh. I keimah hmuhning ah hi hna pahnih hi zeitindah game plan an rak ngeih lai tiah ka rak ruat ve i keimah hmuhning ahcun Islam nih game plan a tuah ning ding cu striking khin a hram lei ah a kalpi lai nain caan ṭha a ngeih poh tiah ground in luhpi a timh lai ground kan timi cu wrestling e i peih i tlaih khi i va luhpi kha mo ma kha si nan theih dih ko e ma kha e kha bantuk khan luhpi a tim lai tiah keimah nih cun ka ruah i cu ti i ground i a vun luhpi khawh cicet ah khan cun islam nih khan a tei ko la e a tei la saupi an an vun i wrestling hna le bangah khan cun islam caah khan chance a tha chin chin sinain islam nih a palh ko ziah kan tia cun islam he aa saih chia tuk

a caan Volkanovski caah khan a rem deuh te lai tiah ka ruah zeicahdah kan ti ahcun striking in i thuat tikah Volkanovski he a niam deuh Islam khi a sang deuh cucu boxing kan zoh ahcun a niam deuhmi pawl caah khin chance a tha ngai i knock out nak chance kan tila cu an vun thongh hna tikah khan an kut tum va luhnak ding hna kha chance kha tampi a um mah tikah striking i an kal ah khan cun Volkanovski nih khan knock out nak chance tampi a ngei e sina khan Islam cu thluak a ṭhami si khabib he caan saupi training a ngeimi si cu tikah caan ṭha a ngeih tikah cun ground ah an lut lai i cu tikah cun submission in tei a timh lai asilo zongah wrestling lawng tein a ṭhuata khan cun decision khan a tei te ko lai tiah khan ka ruah e hodah a tei lai tiah keimah ruah ning ah vun chim rih ko ning law tunai ka chim bantuk khan Islam nih ground in a ṭhuata cun Islam nih a tei lai Asinain striking in an i ṭhuat ahcun Volkanovski nih a tei lai timi kha keimah ruah an si. E, a rang belte hi cu ka chim kho lo. Knockout hna khi cu zeitik lio poh ah khin mu rang khatnak zongah khin knockout khawh a si, rang hnihnak zongah khin knockout khawh a si. Asinain wrestling in an i ṭhuat ahcun uh, 25 minutes tal hi cu an i ṭhu lai. i an i wrestling lai i Makachev nih a tei te lai tiah ka ruah. Asinain uh, submission zong khan a tei khawh ṭhiam. I striking long ten an kal ahcun round thumnak hrawngah khin Volkanovski nih khin knockout in a tei khawh lai tiah ka ruah. I mah cucu keimah ruahning a si. Asinain aa chim khawh zeihmanh um lo. MMA a si. Minute khat ah khin zeipaoh aa kheng khomi a si. Eh, cucaah cun ka chimmi kha cu keimah ruahnak sawsawh a si. I betnak zongah ka chimmi si lo timi kha eh, ka van chim ṭhan duh cun eh, a ra laimi February ni hleihnih Sunday ah khan hi hna pahnih Islam Makhachev le Alexander Volkanovski hi an i ṭhua lai rak zoh cio hna u ka rak zoh ve lai i an i ṭhuat khawh tikah khan an i ṭhuat ning te kha khi ka ka predict ning bantukin a kal maw ti hna zong kha kan rak chim ṭhan lai i February ni hleihnih an i ṭhuat khawh kan i tong ṭhan te hna lai ka video a ka zohtu nan dihlak cungah ka lawm a tlamtlin lonak tampi um lai zaangfahnak tein ka YouTube channel kha subscribe rak ka tuah piak law hmailei ah hi bantuk video hi tampin tuah khawh kaa zuam lai nan dihlak cungah kaa lawm. Bye bye.